Wat erëm guer nech gemeet.
Dat ass bei mir, dat ass bei mir. A wann der ech nach gutt kënnt erënnere sinn ech genau hei duerch d'Bank gefreckt. An hei schéngt alles kloer ze sinn. Waart, ech muss hei erëm.
Jo, du hues se esou ëmmer op. Ech muss hei erëm mäin Zahnstocher eranmaachen. Ah, elo leeft se net méi, du domm Fotz do. Ah, hei ass gutt.
Pita. Ah, Monni, mee déi ass net interessant.

So, wou bass du hin? So, dat, laf weider, weider, laf an d'Hal hei eran. Ralph, wann ech giff, ziel keng Märecher.
Au verlooss. Boah, dat scho genuch gäil dat. Hei ass alles gelooss do. Ech amuséiere mech ierfgwann enker hei so'n halwe Bësch emzeméien mat dem, mat der Déngens, mat der Aaxt. Bass d'och de Forest spillen? Gäll, jo.
Hei ass en Hunting Backpack.

Jo gell net sou eng fir sech seng russesch Grousstad mé eng richteg richteg Grousstad se richteg richteg Grousstad do ass déi och op Mier vun Zombien dran se réit béis an se géing een Fall zu Mapppe maachen esou wéi keng Ahnung Washington DC oder sou Zeene wou se dann sou wéi bei Fallout deemools sou d'Stad an dann niewendrunner e bësse Land hei läit eng gréng West.

Ja mit dir froh an Et ginn net vill gutt Free-to-Play Spiller.
Ja mee déi blo
Ech froe mech mol wéini den Houren HInsideUta endlech erauskënnt. Sou nerven mär gell. Sou schécken all Dag nei Biller op den Internet gell an et geschitt einfach näischt.
Ja déi Jacket ass schäiss. Mega schäiss ass déi Jacket.

Jo du gi sot soll er 20 Minutten aplangen well et giff nach méi laang daueren, du wäers jo net grad doheem. Ah komm hei komm Woffer giess, lass och alles op. Egal, eng Kéier raglotzen. Lescht Kéier luchen hei 4 an 4 Magaziner iwwerenee gell? Hätt ech eng an 4 gehat hätt ech mech gefreet.
Awer net wa schon een do gewiescht ass. Wouah hei eng Vest, genau déi wollt ech hunn. Siehst du hei. Hei wär cool wann eng an 4 do giff leien a Stécker an de Rescht giff feelen.
Da sinn déi nei déi Gorka Uniformen do. Jo.

Oh, dat ass jo gutt, wa mer hei stinn an dann huet grad de Server neien gestëmmt. Ja, ne?
Gell? Ass de cool! Lo komme mer dran an da steet do een. Oh, salut! Dat ass scho net cool. En huet meng Vest net gespäichert, déi ech lo grad geholl hat. Hm. De Bottom op d'Us? Ah, net?
Mee am Menü gesinn ech jo, wat en unhuet, mä Männchen. Ah, mee dat huet.
Bei mir huet en och dat, wat ech vun Zäit leeën hat.

Jo, also please stand by, we have technical issues. Do ass et! An drop! Drop, drop, drop, drop, drop!
Los, los, los! Sou, elo si mer all gefréckelt.
Wéi heescht deen?

Jo. Also ech verléieren net gär, ech verléieren e schonn, mee gär net. Ah, da start mer déi si alt necker nei, well se flott ass. Soll ech rof vun dem Server hei? Boah, keng Ahnung, wann en net geload ass, da bleift drop he. Also hei ass sou guer näischt geload wou ech hei dra stinn.
Wou ass du do? Ech sinn hei an enger Barack dran. Wou ass du? Bass du och an enger Barack?
Dobaussen.

Hei läit eng. Oh dat dat jo jo mee ech muss e bëssen sinn wéi ein Glitcher werden wir alle kicken a kicke seit wou gutt. Ech mengen Terrormilchkasten deen ass net méi on dat ass nämlech dee wou mer am Ufank mat drop gaange waren. Tja nu esou macht e Spaass. Jo bon ech kommen bei eech op de Server. Majo ech sëtzen hei och grad. Nee du bass bei mir net um Server bei mir ass Friends keen online.

Dach ech komm bei de Slater RS. Ech si mega wäit ewech gefuer. Hei steet schon e Zombie, hei steet schon e Zombie dobaussen bei de Baracke gell. Also e Moien.
Ech erschéissen well Hallo.
Et zimmlech vill Spiller sinn. Konnt se jo begréissen.
Salut. Do mol eng Kopie dobausse stinn.
Ah dee Kuerzer wëllen op enger Kaart vun 225 Quadratkilometer wëllen se e Gletscher gesinn. Hm.